हे भगवान पानि पड़ऽ हो केना खेती बाड़ी होते हो भगवान केना खेती बाड़ी होते हो केना खेती बाड़ी होते केना खेती बाड़ी होते केना दिल दुनिया चलते केना दिल दुनिया माइटोमे लागै छै कोनो पानि नहि छै आ माटिओ नहि कटि रहल छै केना जिन्दगी करतै केना जिन्दगी करतै केना जिन्दगी करतै हो केना जिन्दगी करतै केना जिन्दगी करतै आह, हे भगवान हे भगवान पूरा रोदी करि देने छह मन करै छै मरि जाय ला एते समयमे एते एते एते धान होइ छलै अभी तऽ ओ धान पर आफत छै हँ खेती बाड़ी जे करैके मन छलै म की करबै न पानि दै छै ने देखऽ तऽ पूरा जमीन बंजर भए गेल छै पूरा जमीन बाल बच्चाके की खेलेबै नहि खेलेबै परेशान छै मरि करै छै मरि जादा की कह पानि पड़ाबू भगवान पानि पड़ाबू सालमे पूरा पूरा भऽ जाइ छलै धान अभी तऽ देखै छी एकोटा नहि यऽ एकोटा नहि यऽ मन करै छै प्राण त्याग देला आइ भगवान तू कतऽ चलि गेलऽ कहऽ तऽ कतऽ तू चलि गेल भमा आय कम से कम कनियो पानि पड़ा देबा तऽ किसान सबके जिंदगी कनि ठीक भए जेतै बाल बच्चाके सुखी राखबै वही धान से तऽ हमसब पेट भरै छै भगवान आय तू खुद बुझै छह भगवान खुद बुझै छह आय गरीब सबके एते समस्या देबो तऽ कतऽ जेतै भगवान कहाँ कतऽ जेतै ने माटि कटै छै अब घरों में कुछ काम होते जाए पड़ते अब हम थक गेलू अब हम कनी जाइ छै घरों के देखेला ल जेना संसार चलाबऽ की करबे ल जाइ छी गरीब आदमी दुखिया घरों में देखे पड़ते आप अरे बाप रे बाप कते रौद कर देने छै हे भगवान अते रौद हम जिंदगी में नहीं देखने रहिए हे देखी गाछी हमर सूखि गेल बाप रे एक हजार एकावन रुपया में गाछी आनलिए सेहो गाछी सूखि गेल हे भगवान कतऽ छौ

केना करके जीबै हे गाछियो हमर सूखि गेलै गेलै हे भगवान कतऽ छौ कनियो दया माया करऽ हमरा आर ऊपर कथी ले एना करने छै की खा के जीबै हमसब आँय अते जे आँखि निहारने छौ तऽ की खेबै हमसब केना करके रहबै हमसब कह बाप रे बाप एते गर्मी हम जीवनमे कहियो नहि देखने रहियै हौ बाप हो बाप मरि जेबै हम बाप रे कते प्रेशर चुब घाम चुबै छै से कहै से बाहर हे भगवान केहन रोदी करि देलक खेतियो बाड़ी नहि करि सकलियै मगर पूरा थाकि गेलियै की करबै आब तऽ तू हे बचे वो जान है ना न खेती बाड़ी भेले न कोनो चीज भेले ते रोजी तू कर देने छ आब तो हमरा थकान तो बहुत भए गेल आब केना घर जेबै से कह आब तो घर जाइए पड़तै लू जेना तेना घर तऽ जाइए पड़तै पूगे पड़तै घरोमे काम साम छै आह हे भगवान ई की भए रहल छै हे प्रभु आन बेर आन बेर भरि डाँड़ एहि दऽ कऽ पानि चलै सभ भसियै अङ्गनामे जाय घरमे जाय ई खेतमे धान रोपियै गलि जाय एबरी बान्ह बान्हलियै ई बान्ह तऽ हम बान्हने रहियै जमीन पर कि ऊपरेमे जा कऽ बान्हि देलियै हो भगवान कहलियै धान हेतै ताहि खातिर हम बान्हलियै आ ई की बन्हा गेलै हमरासँ कोन भूल भए गेलै हो प्रभु कथी लए एना केने छह आब तऽ मोन होइ छै कि कनियो बीख कीन कऽ आनी आ सब धिया पुताको खिया दी अपनो खा ली आ मरि जाइ हे भगवान आँय? कुछ नहि रहले हे प्रभु हे गोविंद हे गोपाल राखऽ न हो शरण आब तऽ जीवन हारि गेलै आब कुछो नहि छै हमरा आरके हाथमे प्रभु कल नहि चलै छै बोरिंग पानि नहि दै छै सब किछ जरि गेले हो प्रभु कुछो नहीं रहले हो जीव जंतु सब मर जता है प्रभु बचबा आप कम से कम तो नहीं बचेबा तो बचेते के ले नहीं देखबा हमरा आर के जी के की करबा ऐसे बढ़िया जाए छिए कोसिए में डूबि जेबै मरि जेबै नहि तऽ दया करह प्रभु कनियो जाइ छियै हम मरि गेलहुँ हँ कोदारि पारैत पारैत अहिना जीवन भरि कोदारि पारै छियै धान है नहि छै सब किछु खतम भए गेलै

किसान पर तो साबे दे हम यहाँ नहीं छे की फसल उगते की खेते बाल बच्चा हो बाबू यो भूख लागल छे कनी खाना खेबे क्या दू ना ओकरा नहीं मिलते खाना पाना कथी ला नहीं मिलते यो सुनू ना फिर खा पी के तो अपना दुनू ये तज आंदोलन करबै

तोरा में पता छ रौदी के दल के खेती बाड़ी ने भए रहल छै बाल बच्चा की खेते हो लपटी के छै। अरे बाबू ते ई की करबै सबके दुख ते यार छै गो बा एकरा समझाबो ई काज के हमरो कनाइ चलाबै छै

चलो ना करंटे लगा ले छी अपना सब करंट से मरो ना चाहिए ने गो पेड़ अधूरा रह जेबी तो गड़बड़ भए जेतै बाप तोरा आर के सुना तोरा आर के कहला कोनो काम नहीं देते हम चला सब आदमी जाके फांसी लटक के मर जाए छे चले चल, सब फांसी फांसी लटक लटक के। चल चलो फांसी लटक मर जो मर जो